Ceng angwen nindo pyeraryo abic me dwe me aboro ni lacung i ot moko cik me kit kum municipality oneka lit Dennis Amere olego gamente me kati matek i lweny i kum cam cana. Honorable oneka lit Dennis Amere lacung i ot moko cik pi lwak me kit kum municipality owaco ni gin gi jolo program me PDEM calo yo acel me konyo tyeko peko matino tino matye i kin gang kun waci.
Parties Development Model ma in abbreviation kilwongo ni PDM obedo program ma i kare ma obino abina wan dong oweng ojolo lwakko oweng me i Acholi, i Uganda wajolo. rom aroma ki projek pa gamente mukene mapol ma otimme i Uganda kany calo Bona wa Bagalegi, calo Entandi kwagi, calo Emi Yogagi, rom aroma i ginneno ni. Gin ma onongo wan oneno i PDA ni romo bedo apoka apoka en aye approach ma onongo kiketo me kwanyo the parties one by one, kacel acel. I kare ma en ocung i nyim ot moko cik madit man, palament me Uganda oneka lit Denis Oka tye ki tamme pire kene ma lok pe ki kit ma myero kiket kwede program me PDM i tic maber. Kare ma wan watye i palament, iloko kor lok kom PDM. An akatti ki tam ni onongo bedo ber tutwal PDM Ka wan omyero ada ni PDM wukony lwak, ka Palamen onyo Uganda myero ada ni PDM okony lwak maber, onongo omyero watim region by region. Onongo omyero ki regionalizing it. I Acholi ginna Acholi maro ma ginen ni romo konyogi maber i nge Northern Uganda en aye lok me pur. An amiyo tamo dong ni miya ka miyo cente man en milion miya acel paric ki paric-ci. Onongo myero akimi ni wa tractor, sub-county man obed ki tractor, sub-county man obed ki tractor. Ka dong pe tractor ci kimi kweri pur ki dyangi me pur. ariyariyo i fomula acel acel. Neno ni PDM okonyo dano madwong, Denis Amere owacci. Kitii kwede i yo maber aye. Lok man me camcana bedo ki rakurraku, bedo ki miti i jami ma omyero ocit bot lwak ma the technical staff gikwanyo o, gitiyo kwede i yo marac mito bed pe. Wek program man onyak nyige, en omedde kun miyo tamme. Nyuto ni
wang bur pe giweko gilwange. Doo o pe dong giwek ni jo ma myero ocamone gucam, kitiyo kwede i yo maber. Alego mere, The Technical tim me districts wa weng kacel acel ni let the program me PDM obed very open. I lok kom nywaro tic ki lim me PDM i kom malo me Uganda kom ma dong kinongo ni kimako lutela apar abic me i Kitgum District, en oloko matek kun ciko lutela ma nongo wacci.
wan dong weng iwa pe obedo yom, tutwalle wan lutela ma waa ki Kitgum. I kare ma wan oniang ngo ma tye ka timme i Kitgum, ma onongo bene pud the anti-corruption body na Kalema gi pud pe ocito Kitgum, onongo wan oniango, onongo wan otye lok iye. I Kitgum watye ki parishes pyerabiro wiye aryo, meno Kitgum district, nongo pud pe eketo municipal iye. Co cene ma odonyo enoni milion miya abiro ki pyerangwen wiye adek-ki onongo myero oti i kom parishes pyerabiro wiye aryo. Ojwayo koko ma tye i kom lutela ma cung i wi biye kun waco ni peko matek tye i kin Technocrats. Myero par blaming lutela me wi biye. i mess ma otimme i kit komuniti. Go to the technocrats.
Go to the technocrats.
Office pa Cow and the departmental heads. Mene mess ma obedo madit botgi eno. I lweny i kom camcana ma tye matek tutwal i lobo man, Dennis Amere owacci gamente myero okati matek kun mako jo man ki cing nyonyo. Interdiction
meno number one.
Ka interdiction otimme myero gamente onge kit ma. Ka ngat ma kikwanyo ki i dog tic pe dong kikobo akoba ka tic ka mukene, ingeyo gin ma omyero wan macalo anywali me Uganda wanenu ki lutela me Uganda ene lweny i kom corruption omyero obed in the open. Ka wan pe walweny i kom corruption matek then corruption will soon be legalized.
Pi loko nge mo cwinyi wan luwo TV, Pat Robert Larube.